Паттӑрсен ячӗпе мухтав-аллейи. Красноармейскинче халӗ тепӗр паллӑ вырӑн пур. Вӑл Ҫӗнтерӳ паркӗнче вырнаҫнӑ. Ӑна хута ярас тесе районӗпех тӑрӑшнӑ. Ял тӑрӑхӗсем, организацисемпе предприятисем, районти паллӑ ҫынсем пурте хӑйсен тӳпине хывнӑ. Мухтав аллейине уҫас тӗлӗшпе кунта пӗлтӗр ӗҫлеме пуҫланӑ. Проектне хатӗрленӗ районӗпех укҫа-тенкӗ пухнӑ. Ҫак пуҫарупа администрацие Михаил Прохоров ветеран тухнӑ. Вӑрҫӑра пуҫ хунисене асӑнса районта палӑксем пур, унтан таврӑннисене те пирӗн манмалла мар, тет вӑл. Трак тӑрӑхӗнчен ултӑ пин те вӑтӑр ҫын вӑрҫа хутшӑннӑ. Вӗсенчен нумайӑшӗ килӗсене икӗ е унтан та ытларах орденпа таврӑннӑ. Вӗсен сӑнӳкерчӗкӗсене шӑпах мухтав аллейине вырнаҫтарнӑ. Паттӑрсем ҫинчен Михаил Прохорович хаҫат-журналсенче архивра тӗпчесе пӗлнӗ. Ҫамрӑк ӑрӑва воспитани вӗсене ҫакнашкал пама тата ыттисем те халь те вӑрҫӑ пӗтни нумай ҫул иртрӗ. Вӑрҫӑра хутшӑннӑ ҫынсен шучӗсем те сахаланса юлчӗҫ. Пирӗн районта та халь вӗсем хӗрӗхрен те кая чакрӗҫ. Ҫулсем иртнӗ май нумай ячӗсем манӑҫа пулаҫҫӗ, юлаҫҫӗ. Ну халь ҫакӑн пек портретсем ҫакӑнса тӑрсассӑн ҫак аллейӑра кашни иртекен, ҫӳрекен ӑна курать, вӗсене астӑвать. Мухтав аллейине уҫма ҫынсем йышлӑн пуҫтарӑнчӗҫ. Ҫакнашкал вырӑн йӗркелени питӗ кӑмӑллӑ теҫҫӗ вӗсем. Хальлӗхе кунта аллӑ ҫын сӑн ӳкерчӗкӗ. утмӑлҫина яхӑн пирӗн тупӑнчӗҫ. Лайӑхра шутласан нумайрах та пулӗ. Ну, шел пулин те, пурин те паянхи куна сӑну кӳрисем ҫитмеҫҫӗ. Хӑшӗ-пӗрисем вӑрҫӑ хыҫҫӑн каран урӑх ҫӗре куҫса кайни пирки пӗр хӑҫан вилнине пӗлместпӗр. Ҫавӑнпа вот паянхи куна эпир ӗнтӗ аллӑ ҫина яхӑн ҫак аллея Славӑра портретсене пысӑклатса мӗн туса вырнаҫтарма ӗлкӗртӗмӗр. Ку ӑҫта тамалла пырать тӑтах пирӗн паянхи кунта сӑнӳкерсем пур уже тунине кура уже ҫыннисем хӑйсем киле пуҫларӗҫ ман тет дедушка ҫапӑҫнӑ ман тет пичче ҫапӑҫнӑ ман асанне ҫапӑҫнӑ ун пеккисем пур тата малли пӗр наччасах пыратпӑр вӑл ӗҫе. Красноармейскисен ҫӗнтерӳ паркӗ тата илемленсе, пуянланса пырӗ. Мухтавалли юнашар ҫар техники вырнаҫтарма палӑртнӑ.